ברוכים הבאים צו טיף טיף פאדקעסט. אונזער היינטיגע גאסט איז הבחור החשוב ר' חזקי טורנהיים. זייער א חשובע גאסט, די יונגסטע גאסט וואס האבן מיר געהאט אויף די פראגראם ביז דערווייל. ר' חזקי איז געבוירן מיט שוועריקייטן אין געזונט, אבער ער איז זיך מחזק און ער איז מחזק אנדערע אידן, ס'איז א פעסינעיטינג קאנווערסעישאן און איך בין זיכער אז די עולם גייט שטארק הנאה האבן און נעמען חיזוק פון דעם. פליז ענדזשוי די עפיסאד מיט הרב החסיד ר' חזקי' טורנהיים שליטא. דו הייסט חזקי אדער חזקי?
ביי די ברית אין פרח סקרים האט מען גערופן די ביכל אבער מען האט געזאגט האט געזאגט מען זאל מיר רופן פרח סקרים פון על שם ר' פרח איז סקרי צוויי טייטש מען דא אין דעם על שם חזקי המלך וואס איז געווען קראנק און געזונט געווארן. יא.
ער איז זייער שטארק חזק געווען. אה. ער האט שפעטער צוגעלייגט, מיין טאטע האט עס נישט געגלייבט. כ'האב געוויסט אז ער וועט מחזק זיין נאך אנדערע. דאס איז דעמאלטס מיין מצב, נישט געגלייבט. און ווי אלט ביסטו?

די טייטש פון דעם איז ביינער וואס איז נישט וואס איז נישט גענוג גאנץ. אקעי.
כ'ווייס דו ווייסט דו ווייסט בעסער פון מיר ענגליש. איך ווייס אביסל בעסער פון דיר ענגליש אבער איך פארשטיי נישט די ענין אזוי גוט ווי דיר. ביינער וואס איז נישט אזוי גאנץ און די זאך מאכט אסאך מאל אז מ'זאל באקומען א שבר אדער כ'ווייס וואס כאילו ס'קען זיין אסאך מאל איך ניי זיך אן אזוי און איך מאך יעצט אבער צו שטארק. אין איך הער ארויס פון אינעווייניגן און ס'ווערט א א שבר, ס'צוברעכט זיך, ס'ברעכט זיך די שטיין, די ביין, אקעי,
ביין, די זאך כאילו, ס'נעמט מיר א גאנצע, ס'גייט מיר אין די גאנצע לעבן, איך קען, ס'דא פלעצער וואס איך קען נישט גיין, מידי פעם כאפ איך א שבר און דעמאלטס האקט מיר אפ די גאנצע פיר פינף וואכן. וואס?
ס'האקט זיך אפ פון די וואכן? די גאנצע פיר פינף וואכן.
קומענדיגע פיר פינף וואכן. יא.
כ'בין נישט כ'ארבעט נישט לא מתפקד רגיל. כ'ארבעט נישט. וואס איז געשען? געמיר געמיר גוט. ס'טוט וויי, ס'שמערצט מיר. כ'קען נישט אזוי. בערך אזוי ווי יעדע איינע האט א שבר. יא.
נאר פשוט ביי מיר אויך צוריק זעצן מער מער מאל פון א נארמאלע מענטש. פשוט ביי מיר איז
דאס מ'קען נישט מאכן א געוויס ווייל א געוויס איז צו שווער פאר מיר כאילו. אזוי א געוויס איז אזוי ווי א קעסט? מ'לייגט אריין די האנט אדער די פיס אין א אין א פלאסטער?

איך קען מאכן א ליסט מיט וואוינסטו? זייער שיין.
וועלכע ישיבה לערנסטו? וויזניץ מוסדות גדולה. אהא.
און ס'איז. דא אין שטאט. אקעי.
און חדר איז דיר געווען שווערער ווי אנדערע בחורים? אנדערע קינדער? מצד אחד יא, אין חדר איז עס מער בולט, ווייל די קינדער האלטן מיין לויפן און מען שפילט זיך בעיקר דערנאך וואס האט צוטון מיט כח מיט יא.
די חילוק פון א ישיבה מיט א חדר איז אין ישיבה נוצט מען נאך די מויל אין א חדר נוצט מען נאך די הענט די הענט מיט די פוס איז די מויל ברוך השם האב איך געהיט און קען זאגן נאך מער פון אלע.

אולי ער האט מיר עס נישט געברענגט, איך האב פארגעט געטרויפן האט מען געמוזט נעמען עפעס א צווייטע זאך, איך ווייס נישט וואס אבער נע אבער נישט נישט דאס, אויב ס'איז נישט רצון השם.
לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד, ללכת. אויב זוכסטו צו טרעוולען עניוועיר אין די וועלט, אפשר ווילסטו פארן קיין מירון אויף לג בעומר, אפשר ווילסטו פארן צו יוראפ צו וועבער טאורס אין די זומער, אפשר ווילסטו פארן צו די קאריביען פאר א וועקעישאן נאך פסח אדער צו פלארידא, עניווער אין די ווארלד יו וואנט טו גאו, לולייכעס וויל טעיק קעיר אוו איט וויט וואן פאון קאל, מיט איין פאון קאל נעמען זיי קעיר פון פלייטס, פון טיקעטס, האטעלס, אייטינערערי פלענינג, כשר'ע עסן, דרייווערס, וויזאס, וואטעווער יו ניד, לולייכעס טעיקס קעיר אוו איט, איין פאון קאל. איך האלט יעצט אינמיטן פלאנען א טריפ מיט אפאר חברים קיין יוראפ בעזרת השם, און איך גיי עס מאכן מיט לולייכעס בעזרת השם, ווער לוקינג פארעד טו איט, איטס סאו איזי, וואן פאון קאל טעיקס קעיר אוו איט אלל, קאל לוי לויכעס טודעי די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט לאלעכעט דאט קאם, דעטס על איי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, טעל דעם דאט שלומי זיין סענט יו, שקויעך לויכעס. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר. ס'איז דא יעצט אסאך שמחות אין כלל ישראל, ברוך השם מ'איז אריבער די פסח בין הזמנים, און אסאך בחורים זענען געווארן חתנים, אסאך מיידלעך זענען געווארן כלות, און ס'איז דא אסאך מתנות וואס מ'קען קויפן פאר זיי צו סעלעברעיטן, און פאר עני שמחה און פאר עני אקעיזשן, מפואר איז די פלעיס טו גאו פאר אלל יור דזשודעיקא ענד דזשואיש גיפטינג נידס. ס'איז דא פיר שיינע לאקעישאנס, ביוטיפול לאקעישאנס, בארא פארק, וויליאמסבורג, לעיקוואוד, מאנסי, אוודאי האבן זיי אויך א וועבסייט ווי מ'קען ארדערן אלל אווער די יונייטעד סטעיטס, זיי שיפן אפילו צו טעקסעס, און אויך מאכן זיי דעליוועריס אין די טריי סטעיט עיריע, קאל מפואר טודעי די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט, פאר טרי סיקס, זירא סעווען זירא סעווען, דעטס סעווען וואן עיט, פאר טרי סיקס, זירא סעווען זירא סעווען, מ'קען אויך גיין צו זייער וועבסייט מפואר דזשודעיקא דאט קאם, דעטס MEFOIRJUDAICA דאט קאם, נאכאמאל, סעווען וואן עיט,

איך קען אסאך מענטשן, ביי די וועי זאלסט וויסן דו ביסט די יונגסטע מענטש וואס איז געקומען דערווייל אויף די פאדקעסט צו רעדן מיט מיר, אבער איך קען מענטשן וואס זענען סאך סאך עלטער פון דיר, און אפילו זיי האלטן נאך נישט אין אזא פלאץ ווי זיי האבן דיין אמונה וואס וואס דו האסט. פון ווי איז דאס געקומען? דאס קומט אסאך קודם כל פון מיינע עלטערן, מחנך געווען פון אלץ קליין קינד, דעמאלטס איז מיר געווען שווער, האבן מיר געזאגט ס'איז נישט נישט די די שאלות און ס'איז די באשעפער שיקט די ענטפערס די וואס וויסן דווקא פון דעם שטייגן פון דעם דאס גרויסע גרויסע חלקים דא פון די גרויסע שטארקע מנצחים באשעפער איז מיין עלטערן און נאך עטס ווייל טייטע

זעסטע, להבדיל די פרייע יעצט, נאך ווען ס'איז נאך ווען מוסר מוסר איז שוין, זיי גלייבן נישט ביים באשעפער, איז וואס זיי מאכן יעצט, זיי זוכן א, זיי זאכן זוכן אשמים פאר די גוטע זאכן, פאר די נישט פאר די נישט גוטע זאכן. א נארמאלע איד וואס לעבט מיט מיט באשעפער דארף נישט גיין זוכן ער ער שולדיג. פארשטייט אז אלעס קומט פון די אייבערשטער. יא אלעס, די גאנצע לעבן באקומט א ווייטערע שטעל.
ס'איז געווען צייטן ווען דו האסט דו האסט געוואלט זיין א אנדערע מענטש?
איך זאג נישט א ניין, אבער נאכאלץ דארף מען פארשטאנען אז דאס איז מיין תפקיד, יעדער מענטש איז אויך געבוירן אויף א שליחות וואס יענעם קען נישט, א צווייטע מענטש קען עס נישט מאכן. ווייל ווען א צווייטער מענטש קען עס מאכן א געשיכטע און נישט אראפרייסן די געשיכטע דווקא כדי זאלסט זאלסטו זאלסטו מאכן די און די זאך. יא. איז כ'האב פארשטאנען אז דאס וואס מען שרייבט פון ווען פון מיר איך זאל דינען דווקא פון יענע פלעצער ווי מיין מקום פון די נידריגסטע פלעצער די שווערסטע די שווערע פלעצער.

יא סי ווער קען דעם איך בין נאכנישט אנגעקומען צו די צו די עקור שטייט אין ספרים אז די מעשה געזען וואס הייסט טערמינען וואס הייסט עבודת השם געזען הונדערט און צוואנציג כ'בין אויך נישט גענוג פאר דעם סי כדאי מיר צו צו ווי ווער קומט אן אז דו וועסט רעדן מיט מיר נאך נאך פופצן יאר ווען ווען כ'קען אהער נישט זיין ביי די זעלבע פלאץ מיט נעמי ל כ'בין זיין אסאך אסאך העכער.

איך האב געזען איך האב א גרויסע כח צו משפיע זיין. זאלסט זיך אנהויבן מיט עפעס א קליינע סרטון פאר מנהלים פאר נאך פאר די קאוויד דאס איז געווען פאר די קאראנע עס איז געווען ערגעץ ווען דאס פון איין ט ס בערך. כ'האב געמאכט עפעס א קליינע זאך פאר די די מנהלים, א טאג שפעטער איז ער האבן די מענטשן אמאל געקומען בעטן, בעטן איך זאל זיי מחזק זיין, וואס דארט אויף די פרייע פלעצער? יא?
זייער אסאך יא, זייט דארט צו גאנגען צו די סאדיגער רבי זכרונו לברכה. סאדיגער?
זכרונו, יא איך בין א סאדיגער. יא.
נאך רעדן פון דעם. אקעי. זיגער רבי זכרונו לברכה האט אים געפרעגט האט אים געפרעגט צו צולאזן די ספר דארט אינמיטן אן קיין קאפלעך מיט דאס נאמען צו וואס ער האט געוואלט מאכן א ווידיאו האט געזאגט אויב אויב דאס איז געשעט וועל איך קענען געבן וויפיל מילות איז זאלסט אריינלאזן ווער ס'בעט און לאט לאט איז ער זיך מתגלגל געווען.

א איד דארף לעבן מיט מיט באשעפער ווען נישט ווען נישט ווערט מען ווערט מען משוגע אויס מיט וועמען צו אויס מיט וועמען צו רעדן אויס מיט וועמען צו דאס ווען דו האסט נישט באשעפער וואס ע דאס איז די מאל איז עס ווען קומט עס פון אנדערע כיוון און די מאל וואס איך רעד איז איך בין צווייטע כיוון אבער דאס איז דאס איז מיין שכל און מיר מעג לעבן ביים באשעפער.

כ'בין גאר צעבראכן און פון דעם האב איך זיך אויך דאס געלערנט אז ווען דו האסט די כח אין מויל, צום ביישפיל א ער האט עס אוודאי נישט גענומען אבער חוץ פון דעם ער האט געהאט דאך מיט שוואכע בחורים אסאך. יא. וועלכע ניגונים האסטו זייער ליב פון מיכאל?
יא די קענסט די דערמאנטע אלע אלע אלטע דיסקס זיינע זענען גאר יעדע איינע איז א

דו ווייסט עס קומט פון א פלאץ דאס איז געווען זיין שליחות און ער איז געקומען צו מאכן די ניגונים וואס נאר נאר ער האט געקענט זינגען, פאר דעם קען קיינער עס נישט נאכמאכן, פונקט אזוי ווי קיינער קען דיך נישט נאכמאכן, דו האסט דיין זאך. יא אבער עס איז נישט דא, עס איז מיין חשבון אז עס איז דא נאך זינגערס, עס איז דא נאך זינגערס, אבער קיינער קען נישט צוקומען צו די הכרה וואס ער האט צוגעקומען צו די וואס ער איז איינער פון די שטערקסטע מענטשן וואס איך זעה. איך זעה אמאלטס א א מענטש וואס האט געהאט גוטע שוועריגקייטן, כ'מיין אסאך אסאך מער פון יעדע נארמאלע מענטש וואס מען קען. יא.
און בכל אופן ער האט געלעבט גאר גאר רייך, כ'מיין נישט צו זאגן געלט, כ'מיין צו האבן געלעבט רייך אינעווייניג.
געווען גאר רייך אין זיך.
האסט אים אמאל געטראפן? איינמאל.

פאר אסאך יארן איך נעם עפעס א. מ'האט אים געברענגט צו דא צו עפעס א אירוע בלב אחד ארגון. יא יא בלב אחד אוודאי. האבן אים געברענגט צו עפעס א עפעס אמאל צו זינגען ביי איינע פון די שמחת בית שואבה. ברענגען אסאך שלום לעמער, בערי וועבער מיט דאס. איינע פון די דאס האט מען אים געברענגט. האט געזינגען גאר גאר גאר שיין.

ער וועט צעלערן אויף מיר? אדער מוטי אילאוויטש האט עס נאך געשפירט עפעס עפעס איז געווען, ער האט עס געדארפט זינגען, ס'האט זיך עפעס עפעס פארהאקט, ס'האט נישט דורכגעקומען נאס, דאכט זיך ארום מען האט פארגעסן פון דעם, ער האט נפטר געווארן, און שפעטער מוטי אילאוויטש האט האט געמאכט עפעס א צווייטע זאך אויף מיר. יא?
יא אבער איך מיין אז ס'איז נאך דא, נאך דא ערגעץ וואו ביי איינע פון די די צעטלעך איז דא אויפגעשריבן די ניק וואס אפשר מאנטיראוויטש אדער פינקי וועבער, איינע פון זיי האט געשריבן עפעס אויף מיר. כ'קען נישט פינקי אבער כ'קען מאטי כ'גיי אים פרעגן. איז געווען א
איז געווען א א תוכנית מיט חוה שמוצער און זאל עס זינגען אבער ס'האט זיך געשלעפט ס'האט זיך עפעס דערפאכט.

אז געדענק זיי אלע. יא איך געדענק דריי דורות, די ערשטע די עיקר הבירה וואס כ'דענק נאר פון די בילדער, די צווייטע די ארץ ישראל כו', האט מען זייער אסאך קשר מיט דאס, כ'בין אלס אינגל אבער כ'האב געהאט זייער זייער אסאך קשר מיט אים, כ'האט געטאנצט מיט אים ביי די חתונה פון זיין זון, אביסל, כ'האב אריין מיט אים אסאך. דאס איז אויך עפעס א דוגמא פון א איד וואס האט געהאט פון געמאכט א חתונה איז געווען זיבן יאר רעבע, פון ווען ער האט ארויף אויף די בענק ביז ווען ער האט נפטר געווארן, א גאנצע צייט האט געהאט צו טון מיט זאכן, ביי די שבעה אביסל פאר די שבעה האט אים אנגעהויבן מיט די אויערן ער האט געהאט זייער שטארקע כאבים ביי די אויערן, שפעטער איז עס אריבער צו די מאגן שפעטער צו די קאפ, ער האט געהאט צו טון ביי די פיס. פריער בין איך געווארן רבי א גאנצע לעצטע זיבן יאר איך געלערנט יעדע לעצטע יאר האט ער געהאט א צווייטע זאך נאך דעם ווען שמיטה סיום האט עס נישט געזען אויף אים פון אויס נאר צו אים אויסער מלכות דיר אזוי וואס באמת מען האט גארנישט געזען אויף אים זייט מורה דרך סיום. און וואס האסט דו געלערנט פון דעם?
זעהן ווי אזוי אפילו קען מ'קען אמאל האבן איסורים אבער אבער זעהן ווי אזוי עס נעמען און און זיך פירן מיט דעם זיך פירן מיט דעם גוט זיך מתגבר זיין אויף דעם האט ער פילט נישט נארמאל אלעס נארמאל ביז ער ווען ער האט ממש שנעל געענדיגט זיין זיין רבי'סטעווע זייט א קורצע תקופה פון זיבן יאר.

איך דא צו בני ברק ביי מנהל עס איז אפן איז ארום א האלבע שעה פינף און צוואנציג מינוט. ווען גייסטו אמאל אויף שבת אדער גייסטו אין די וואך און ווען גייסטו? וואו?
צו די רבי? יא.
די רבי איך גיי ימים טובים בעיקר מיט אזעלכע זאכן אבער אויך מדי פעם איך קום אריין אויף א שבת מיט דאס. איי און גיין אויף ימים טובים?
יא זיכער. אזוי אזש ווי שטייט מען איין? עפעס א בעיסמענט אינטער די ערד.
א באדינגטע פלאץ? יא. זייער שיין. און דו קענסט אנקומען אין שול למשל, ס'איז דא א וועג ווי אזוי דיין בענקל קען אריינגיין? קודם כל יום טוב איז עס ווייניגער א פראבלעם, ווייל יום טוב כ'האב א צווייטע סארט בענקל, און ס'וועגט זייער גרינג און מ'קען ארויפהייבן. אקעי. נאך די ת א אסאך טישן מיטן וואך. יא. נאך גאר חוץ פון די קעלער נישט נאר דווקא אויף חצרות הקודש אויך אויף סתם. יא יא יא. שטיל מדות.
טישן לאמיר אין סאדיגער טישן מיטן וואך שטיקים מיט דעם. יא. דארטן האט מען געמאכט בנס ווען די ווען מ'האט געבויעט די בנין וואס יעצט דא איז דיקא א בנין מ'געווען גאר שוואך. יא. מ'געזארגט זאל אלעס וועט זיין נגיש.

אויב איך שטארב עפעס אמאל שפעט, דארט, נאר דארט איז מיר געבליבן אז ווען איך דארף דאווענען דרויסן ביי די זון, כדי צו קענען דאווענען ביי מיר, אויך דאס, איך דארף דא דריי שטיבלעך, צוויי אינעווייניג איינס אינדרויסן, און איך דארף פאר איין צייט, איך דארף פרובירן שלעפן די מענטשן פון אינעווייניג צו אינדרויסן, כדי ווען נאר דאס איז די איינציגסטע שטיבל וואס קען מיטהאלטן די דאווענען.

אין טאון שטאט דארף זיך צושטעלן נאך צו דעם מענטשן. יא, אלע מענטשן זאלן קענען אנקומען אין שיעור. אויך ווען ס'קאסט געלט, און כ'ווארן ווען די מעשים ס'איז דא וואס ס'קען קאסטן אסאך געלט אבער. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד וועבער טורס. איך האב ברוך השם ענדשויד א ביוטיפול פסח אין אוסטריא און עסטרייך אין די אלפס, די שיינע בערג, און מען גייט ווייטער האבן א וועבער טאורס פראגראם אין די זומער, פון ראש חודש תמוז ביז ראש חודש אלול איז וועבער טאורס אפן נאכאמאל, אין די אלפס אין אוסטריא, ס'איז א ביוטיפול פלעיס טו גאו, דעלישעס עסן, מנג'ן יעדן טאג שיעורים, און ס'איז דא אסאך אינטערעסאנטע אטרעקשאנס און זאכן ווי מען קען גיין צו מאכן טריפס דורכאויס די טאג, איי היילי רעקאמענד איט, קאל וועבער טאורס טאדעי, בוק יור סאמער וועקעישאן, די פאון נומבער איז,

די נארמאלע פאון נומבער צו רופן איז עיט פאר פייוו פייוו עיט סעווען וואן סיקס עיט סעווען, טעל דעם שלומי זיין סענט יו, שקויעך וועבער טורס, אינדזשוי יור וועקעישן. לאמיר באדאנקן די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד, ר' מענדי ווייס פון דזשויראד אוטא ליעסינג, יעצט קומט די זומער, אסאך מענטשן גייען באלד פארן אין קאנטרי, מאכן ראוד טריפס, ארומפארן, ס'איז דא וועקעישן, קינדער גייען אין קעמפ, דער איז א לאט טו דו, ס'גייט קומען אסאך טרעוול, און דו מוזט האבן א גוטע וויהיקל, ר' מענדי ווייס טוט שוין אין די ליעסינג אינדוסטרי פאר אסאך יאר און ער שטעלט צו אמעזינג קאסטומער סערוויס, גוטע פרייזן אבער אמעזינג קאסטומער סערוויס, דאס איז די נאמבער וואן זאך ביי אים, דו זאלסט זיין צופרידן מיט די סערוויס, מיט די קאר, מיט די האול עקספיריענס, איך האב שוין גענומען צוויי קארס ביי אים איך בין זייער צופרידן, קאל מענדי ווייס טודעי, די פאון נאמבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו די לינק און אים שיקן א וואטסעפפ דירעקטלי, איך גיי לייגן א לינק העכער. העכער און אונטער אין די דעסקריפשען, קאל מענדי ווייס היל טעיק קעיר אוו יו, טעל דעם שלומי זיין סענט יו, שקויעך ר' מענדי שקויעך דזשאו רייד צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט, קאל טעקסט אר וואטסעפפ, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. למשל איך ווייס די די דירה ווי זיצט מיר יעצט איז צוויי שטאק אונטער די ערד,

בין איך אים אויך במקרה און דארט אנגעלייגט די סייגער אפאר קאראוואנען מחובר. יא.
איינס פון די קאראוואנען האט מען אראפגעלייגט גאר נידריג צו די ערד כאילו. אז עס דארף נישט האבן קיין ראמפע? יא כאילו. ס'איז גרינג. יא אבער ס'איז א פון די צימער פון די רב און ס'איז. קענסט אריינגיין. אהה.
יא אבער ס'איז פון ארום כאילו.
אקעי. יעצט צו טראכטן בויען א נייע שול איז כ'רעד דא כ'האלט מער נארמאל פאר די רביים מיט די דאס נישט פארגעסן די זיי האבן געזאגט זיי האבן ארויס געדרוקט א תוכנית פאר א רמב ם און דאס. יא און זיי גייען עס מאכן?
כ'האף.
בעזרת השם. לאמיר רעדן פון דיין בר מצוה, איך געדענק אז ווען דיין בר מצוה איז געקומען, דעמאלטס האב איך געלערנט פון דיר, און איך האב געזען אז ווי דו קומסט אן, נישט נאר אז דו קומסט אן, אנדערע מענטשן קומען אן צו דיר, אבער אבער איך האב פארשטאנען דעמאלטס אז דו ביסט גאר א א א גרויסע בעל מחזק, דו געבסט אסאך חיזוק פאר אנדערע מענטשן. די זעלבע. ס'איז זיכער.

וואס איז געווען די מורא'דיגע זאך קענסטו? לאמיר הערן. דער צדיק האט געהאבן עפעס א מער עפעס א גביר געבעטן א ישועה פאר איינע פון זיינע קינדער, האט מען געזאגט אז אויב ער וועט פועל'ן ער וועט אים פירן צו קערעסטיר ווי דיין קינד ליידט די ב ש. ער איז געקומען צו דיר בעטן א ישועה? ער האט מיך פונקט געטראפן ביי איינע פון די חול המועד איך געדענק שוין נישט. אקעי.

ביסט געפארן קיין בודאפעסט? קיין ווין. קיין ווין.
האט זיך איינגעדרייט דארט. אין ווין?
יא. אקעי. פרייטאג נאכן קומען איך בין געווען דארט א גאנצע שבוע געפארן צו אוישוויץ מיט צו די כלה ווערדע און די בני ששכר. יא.
נאך די גאנצע
דאס ליזשענסק אויכעט.

ביז היינט איז איז איך דענקען זיך נאך איינער איינער די צווייטע זיי קלינגען מיר אסאך מאל מיר רעדט זיך מיט דאס נאך מער פון דעם קשר האט זיך אזוי שטארק געהאלטן מען רעדט רעדט שוין אסאך צייט כ'ווייס שוין וועט עס געשען אבער מ'וויל אלע מענטשן וואס זענען געווען ביי יענע שבת רב'ס בעלות חופי ג' ס'איז געווען דארט מענטשן וואס האלטן איינס אן קערעסטיר נאר את השבת הזאת אני לא שוכח דאס איז געווען באזונדער.

און דא האט זיך געווען גאר דערהויבן מיט דאס וואס ער האט געבעטן כל מיני אויסגעפארשטע זאכן, און דא האט מיטן איז אריינגעקומען איינער א חשוב'ע איד פון בעלז, א תלמיד חכם, נאך א זינגער, רבי ירמי' דארמער קענסטו? אה, דער איז א ראש ישיבה אין בעלז, ניין? מנהל? ראש ישיבה?

און נאך איז דא זייער.
ווי ביסטו איינגעשטאנען ווי לאנג ביסטו געווען אין לאנדאן?
ביי איינער כהן, איינער כהן האט מיר געברענגט, ער האט רעפערענס צו דא אין לאנד צו רב צבי מאיר. אקעי.
און ס'איז געווען סוכות. יא.

איך קום צו אים איינמאל אין א יום טוב און דאס איך קום אריין צו אים פילע סמעטס מיט אזעלכע זאכן יא איך רעד מיט אים אסאך ער שיקט מיר ער שיקט מיר אריין ספרים. יא?
איך ווייס. ער שרייבט עקסטער הקדשה פאר מיר.

האסט א שנה טובה מסוכה בסירות טובות. ס'איז מיר אביסל שווער צו ליינען אבער גאר חשוב, גאר חשוב איז עס זיכער. משאכ דאס מיט די נאכגעקומענע זאכן פונעם נזר שמשון.
לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פאר די עפיסאוד, Luxury for Charity. ס'איז דא א כולל אין ירושלים וואס הייסט כולל דרך חיים, מיין ברודער לערנט דארט, ער איז זייער צופרידן, ער האט באקומען סמיכה שוין אפאר מאל, און די כולל לערנט נישט נאר אויס פאר יונגעלייט צו ווערן רבנים, נאר זיי טוען אויך אנדערע זאכן, אנדערע פעולות, קירוב רחוקים, זיי שיקן תפילין פאר מענטשן וואס האבן נישט קיין תפילין, און ווילן ווערן נעטער צו אידישקייט אבער זיי האבן נישט קיין תפילין, די תפילין פראדזשעקט טעיקס קעיר אוו דעט, זיי טוען אויך כל מיני פעולות צו העלפן אידן ווערן נענטער צו אידישקייט, איך האב עס געזען פערסענלי מיט מיינע אייגענע אויגן, און ס'איז דא א גוטע וועג צו סופארטן די כולל דורך זייער מאנטלי רעפעל, יעדע חודש איז דא א גורל צו קענען געווינען א וועקעישאן, א ביוטיפול וועקעישאן צו א נייע פלאץ אין די וועלט, איך בין געווארן אינוואלווד אפאר חדשים צוריק, מ'האט געהאט א גורל פאר א טריפ קיין אייסלענד, נאכדעם איז געווען א טריפ קיין פאנאמא, נאכדעם איז געווען א טריפ קיין איטעלי, און ביי די וועי, לעצטע חודש איז די געווינער געקומען פון איינע פון מיינע מענטשן, איינע פון די צוהערער פון טיף טיף האט געקויפט א טיקעט מיט מיין לינק, ער האט געוואנען א ביוטיפול טריפ צו איטעלי, ער גייט באלד פארן, ער גייט זיין אין רוים אויף שבת, שפעטער גייט ער גיין צו קעפרי צו קענען ענדשויען מיט לכאורה מיט זיין רעבעצן, ענד איטס גאנא בי ען אמעזינג טריפ, דו קענסט אויך געווינען, יעצט האבן זיי א טריפ צו פארטא ריקא, טיקעטס קאסטן נאר פֿופֿצן דאלער, דעי סטארט עט פֿופֿטין דאלערס פער טיקעט, יור סופארטינג א גוד קאוז, די געלט גייט צו א גוטע פלאץ, דו קענסט געווינען א הערליכע וועקעישן. גאו טא די לינק, luxuryforcharity דאט ארג סלעש זיינס, דעטס LUXURY נומבער פֿיר CHARITY איי-טי-וויי דאט או אר דזשי סלעש זייענס לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג גיי צו די לינק איך גיי עס לייגן אין די דיסקריפשן און אויך העכער ביי יורסעלף א טיקעט סופארט א גוד קאוז ווין א וועקעישן ענד אינדזשוי לייף שקויעך לאקזשערי פאר טשעריטי. לאמיר באדאנקען די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאוד, סאוט סייד סענדוויטש שאפ. כמעט יעדן טאג באקום איך פידבעק פון צוהערער און וואטשערס פון מיין סטעטוס און פון טיף טיף וואס גייען צו סאוט סייד און זיי זענען אימפרעסט, זיי זאגן מיך כסדר שלום איך האב געהערט אויף דיין עפיסאוד דו רעדסט כסדר פון סאוט סייד, איך האב מחליט געווען איך גיי עס פרובירן איין מאל, איך בין געגאנגען יעצט בין איך הוקד, די עסן איז אמעזינג, קאזין איצי מעקס די בעסט סמאוק מיטס אין ניו דזשערסי, ער האט גוטע סענדוויטשעס, סעלעדס, סופס, די בעסט סטאף, סמאוקד ריבס, ענד לעמב, סאו מעני עמעזינג דישעס, איך גיי דארט זיין בעזרת השם נעקסטע וואך גיי אריינקומען אביסל עסן, עפעס פאר די גוף, ווייל מען טוט אזוי סאך פאר די נשמה מוז מען אויך אביסל אריינגעבן פאר די גוף, אריינגעבן, יו נאו טו מעיק די יצר הרע העפי, דזשאסט א ליטל ביט, ווייל ווען נישט מאכט די טורף די יצר טוב, סאו מוז מען געבן, נאכגעבן אביסל כשר'ע פלייש. שקויעך יצי. חברה גייטס צו סאוט סייד די פאון נומבער איז, סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט איי וואנט סאוטסייד דאט קאם איטס איי דאבעליו איי ען טי עס או יו טי עיטש עס איי די אי דאט קאם און אוודאי קען מען אריינגיין אין געשעפט צו עסן דארט בו ביום די אדרעס איז טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו לעיקוואד ניו דזשערסי נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס שקויעך איצי שקויעך סאוטסייד צו אדווערטייזן אויף טיפטי פאדקעסט קאל טעקסט אר וואטסעפפ סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו. אויב מאך איך נישט קיין טעות איז פאר דיר די גאנצע צייט פון קאראנא איז געווען מער שווערער ווי ביי אנדערען, אמת? מער אמת, נאר אביסל מער מורא געהאט פאר מיר.
אקעי, דאס האסט נישט געקענט ארויסגיין פון שטוב?
מען האט מורא געהאט אז ווען איך האב די תריחי סדום קען עס זיין פאר מיר אויסטארק, און מ'איז געווען א האלבע יאר אין שטוב פארמאכט.

וועט אים אויך געטון בדיקת סעראלאגי צו קוקן אויב איך האב די נוגדנים. אדער אנטיבאדיס, יא האסט געהאט? און מען האט געטראפן אז איך האב געהאט מצב אז איך האב געהאט די קאראנא שוין. אה שוין באקומען. יא.
דעמאלטס האט מען אויפגעמאכט מיין סטאף, און נאך מער פון איבער די תקופה נאך נאך די תשובות פון די די גאב ד איך געווען פאר מיט מיין מלווה איז געווען באקוקן פאר מענטשן ביי די קאראנא כאילו מאכן א בדיקת קאראנא. אקעי.

ברוך השם סוף סוף מ די האט מ'האט אויפגעמאכט לאט לאט,
און אין חדר האט מען געמאכט איינער האט מיר געמאכט א קאפסולא. אה פון פלאסטיק? יא. זיי מיט פענסטערס?
יא ס'איז דא פון דעם בילדער אויכעט. אזא מין שטיבל פאר זיך אין די אין די כיתה? יא.
נישט אין די כיתה. אויף דעם. אה אויף דיין בענקל. אויפגעבויעט, יא.
אקעי.

איז זייער א פארנומענע מענטש, צו קענען געבן צוועלף מינוט איז גאר א גרויסע זאך, א גאר א גרויסע ענין. איך וויל דיך עפעס זאגן א אינטערעסאנטע זאך זאלסט וויסן, איך טרעף אסאך מענטשן, איך בין שוין געווען אין בערך זעכציג מדינות ארום די וועלט, און זאלסט וויסן אז ס'דא מענטשן וואס קענען גיין מיט די הענט מיט די פיס קענען אלעס מאכן און זענען נישט אזוי פרייליך ווי דיר. ווי קומט דער שמחת החיים וואס דו האסט?

עצבות.
יא. סאו בעצם וואס דו זאגסט איז אז א שמחה איז א טשויס, עפעס וואס מ'מוז בוחר זיין. יא, ס'איז א בחירה איך האב מאכט געווען איך וויל נישט לאזן פאר די שוועריקייטן מיך באנעמען. דאס מיינט בעצם אז ס'איז נישט א מצב וואס דו אנערקענסט נישט אז ס'איז דא שוועריקייטן, דו אנערקענסט יא, און דו ביסט בוחר צו זיין בשמחה. יא.

נישט אלע זענען אמנם גשמי דאס. יא דאס איז זייער זייער א חשובע זאך זאלסט וויסן, איך אפאר יאר צוריק כ'פלעג צו וואוינען אין ארץ ישראל, ס'איז געקומען א איד וואס איז א נכה, און. האסט זיך געבוירן דא אין ארץ ישראל?
ניין ניין איך בין געבוירן געבוירן אין אמעריקע אבער פאר א שטיק צייט האב איך דא געוואוינט, און איין זומער האב איך געהאט ארבעט איינער האט מיך געצאלט איך זאל נעמען א א איד וואס איז געקומען פון אמעריקע א נכה איך האב אים גענומען צו אלע אלע גדולים און צו אלע קברי צדיקים איבעראל האב איך אים גענומען ים המלח איבעראל, מיר זענען אנגעקומען צו קבר רחל, און ער האט געדארפט זייער שטארק גיין אין בית כסא, און כ'האב אים גענומען צו די בית כסא דארט ביי קבר רחל, און עס איז געווען איינס פאר נחום, און מען שטייט אינדרויסן, און איינער זעט דאס איינער איז אינעווייניג, און ס'קוועטשט אים ער מוז גיין אין בית כסא, און און מען קלאפט אויפן טיר און מען פארשטייט איינער איז דארט, און מען ווארט און מען ווארט און מען ווארט און מען ווארט, נאך, איך זאג, איך מאך נישט קיין וויץ, נאך מער ווי צוואַנציק מינוט וואס יענער זיצט דארט אין זיין בענקל ביסורים, קומט ארויס א א נארמאלע בחור, א געזונטע בחור אויף צוויי פיס, פשוט ער האט געוואלט גיין אין יענעב'ס כסא. און כ'האב דעמאלטס פארשטאנען וואס דאס מיינט ווען מ'נעמט אוועק א בית כסא אדער א חניה, א פארקינג ספאט, פון א מענטש וואס קען נישט אנקומען צו א אנדערע פלאץ, דאס איז מורא'דיגע גרויסע יסורים, דאס איז נישט קיין פשוט'ע זאך, מענטשן זאגן יא איך וועל דארט לייגן מיין מיין רכב פאר צוויי מינוט דריי מינוט איך לויף אריין אין א געשעפט קום ארויס, זיי פארשטייען נישט וואס דאס מיינט, און דאס איז א גרויסע זאך וואס דו זאגסט אז מען מוז מאכן גרינגער פאר מענטשן. מענטשן אז אין אמעריקע די נוירס איז סאך מאל שוואך. סאך שוואכער דארט?
ווי דא? יא. אזוי האב איך געהערט. דא באקומט מען תקציבים, נאכער דו באקומט תקציבים און דו העלפסט אים אסאך מאל, ווייזט האלט מען זיי אינדל נאך אלץ, כ'האב איינמאל אריינגעקוקט אין די חשבוניות פון מיין טאטע, כ'האב געזען ס'איז כמויות כמויות פון געלט, נו און ס'איז די מדינה העלפט צו, זייט באמערקט איז עס נישטא, דאס זאגט דאך יעצט די ארבעסט אין בית הלבן, ניין? איך בין א עיתונאי אין בית הלבן, יא.

און קענסט אויפמאכן נאך די די די מעשה אויף דעם אויף דעם פאר דעם. יא.
איז וואס פרובירסטו אויפצוטון? וואס איז דיין זאך אין די ענין? און נאך דא אין לאנד אויך איז גאר גאר שווער וועגן אלעס איז ביוראקראטיע מיט. יא ס'דא אסאך ביוראקראטיע. מוז ווערן באקעמפט מוז ווערן דאס און אויפטון זאל אלעס ווען זיין מער גרינג אויפטון פאר די.

איך וואך נאך זעכצן. Wow!
דאס מיינט דו ביסט גאר קלוג.
אזוי זאגט מען. און איך פלאן בכל אופן אנהייבן שידוכים אויב מיין שוועסטער איך און וועט מיר אויסמאכן אבער שוועסטער האט נאכנישט אנגעהויבן לערנען. אז דו ווארטס אויף איר? יא. זייער שיין.

אין מודיעין עילית איז מען זיך נישט מסדר? ניין, דא אין לאנד. אקעי. דא אין לאנד? יא.
אין די פלאץ ווי די מדינה ברענגען ארויס די מערסטע אסאך געלט כדי צו גוט מאכן די כבישים, די טרעפיקס, די אלעס. ירושלים, ירושלים איז עיר הבירה.

ניין ס'האט צוטון מיט די גיל, מיט מיט די. אה, מיט וועלכע גיל הייבט עס אן? כ'גלייב אז ביי די ישיבה וועט מען מיר לאזן ווייל ס'. ווייל דו דארפסט עס האבן? יא, און נאכערצט ווייל ווייל אויב איך הייב עס אן יעצט. יא. ביז ווען איך וועל זיצן אויף אוטא, קען נעמען דריי יאר אויכעט. יא? יא.
ווי ווי אלט דארף מען זיין דא אין ארץ ישראל? דארפסט אריבער גיין ועדות.
לא חשוב. אה, דו האסט א באזונדערע תהליך.
יא, ס'איז א. פלעצלעך דארפסטו אריבער אין וועדות זען אויב דו ביסט גוט מיט די שכל,
און ס'איז גאר שווערע מבחנים. אבער דו ביסט גאר א קלוגע. יא, זיי זאגן ס'האט נישט זאכן מיט קלוג, זאל צו קוקן די די מהירות תגובה, תפיסה. יא ווי ווי שנעל. תגובת חשיבה, יא.
כ'פארשטיי ווי ווי שנעל מען טראכט. און דענט, דענט איז מתפקד גוט. זאל זיך מען זיך נישט שולט אויף דענט. און ער באקוקט נאך עטס וואס געשעהט כאילו ביז וויפיל ביסטו פגיע צו טענה. און זיין שפעטער ביי די עפעס א מורה נהיגה האט מיר געזאגט די מורה נהיגה וואס ער וואס ער מאכט פאר נכים. אז ער לערנט אויס פאר זיי וויאזוי צו פירן? יא. אקעי.
ער האט מיר געזאגט אז די עיקר שוועריקייט איז באקומען די שעה.

וואו. לאמיר נעמען נאך איין שנעלע ברעיק צו מודיע זיין פאר די עולם אז דער וואס וויל זעהן מיין סטעטוס קען שיקן א מעסעדזש צו נײַן טו נײַן סעווען סעווען סעווען פֿינף פֿור טו פֿייוו דעטס נײַן טו נײַן סעווען סעווען סעווען פֿינף פֿור טו פֿייוו וועט קענען ווערן סעיווד צו מיין סטעטוס צו זעהן מיין טרעוולס ארום די וועלט וואשינגטאן די סי די ווייט האוז אלע גוטע זאכן

נע, זיי באקוקן אזוי ווי מ'פארקויפט ביי די שולן, ווער קויפט די עליה אויף די מערסטע טייל, יא.
מאכט עס אויף פארקערט, ווער ס. אה, וועלכע חברה קען עס מאכן די ביליגסטע, די ביליגסטע, יענע חברה גייט באקומען די. איז דא א טייל ווי מ'צאל ארבעטס קען א מכרז אליין קען נעמען א האלבע יאר א יאר.
וואו. נאר זיי זיי דארפן באקוקן אז מ'טאר איבער אלע חברות ווער האט געבט די מערסטע ביליגע עדס, מערסטע ביליגע הצעת מחיר.

ווען איך בין געווען זעכצן האב איך נישט פארשטאנען האלב די זאכן וואס דו פארשטייסט, ביסט גאר גאר א קלוגער זאלסט וויסן, האסט געלאזט אויף מיר א גרויסע רושם, דו האסט אסאך מידע, דו ביסט פיינע נייעס. ברוך השם. אויב דו זאגסט קען זיין אז דו ווייסט. דאס ווייס איך. נאכן באקומען די רישיון, נאכן העלפן אז די גאנצע מדינה זאל זיין נגיש, און נאכן חתונה האבן, וואס איז די שאיפה נאכדעם? וואס מיינט העלפן פרעמדע? מאכן וואס?
מאכן חסד.
מאכן חסד.
און די זאך פון צו העלפן פאר נכים און דאס איז נישט אלעס וואס ער דערקט זיך ביי א סעקונדע. מיינט אויף דעם הונדערטער וואס האט נישט צו למשל די די די מאשין. יא.
מיין טאטע האט געארבעט אויף דעם דריי יאר.

וואו! און ווען איך האב געבעגט פון זיי נאך איינע פון די גניבות וואס איז דא אין דעם, געבעטן פון זיי זיך מאכן אזא סולטאן, זאג מיר אנחנו נעשה לך נעשה לך משהו תקני, זיי מאכן עפעס עפעס מותאם עקסטער פאר דיר און דאס, א שטאט טויזנט פֿינף הונדערט פֿיר הונדערט, דעמאלטס איז דא עקסטער פון די יבואן, קאסט טויזנט פֿינף הונדערט,

און דעמאלטס אויב ווייסט מען אז ס'איז דא, ס'איז נישט אזוי, ס'איז נישט אזוי משנה, נישט אזוי ווי א געשעפט דא וואס וויל כאפן ווי מער מענטשן, ווייסט מען אז ס'איז כאילו, כ'וועל מילא באקומען מענטשן, אז א מענטש גייט ארויס, גייט ארויס פון דא וועט ער איבערגיין צו דא, כאילו אלע דרייען זיך ארום. און וועגן דעם זיי האבן נישט קיין בעיה צו נעמען אויף אזא פשוט'ע זאך פֿיר הונדערט טשעק, כאילו אויף

קענסט מיר דערציילן וועגן די קשר וואס דו האסט מיט אנדערע גדולים חוץ פון די ינוקא? איך האב צוטון מיט ר' חיים, מיט הרב גלאי, ר' דוב סגל, מיט מר. זילבערבערג, מיילעך בידערמאן, כהאב נאך אסאך אסאך גדולים וואס איך רעד ארום מיט זיי.

איז געווען יעדע שבת אין בני ברק? מ יא. רבי חיים.
וואו? ביי רבי חיים.
וואו. דו ביסט געווען איינער פון די צען אין אזא מנין? ניין, איך בין געווען א יונגל אבער. אה אקעי ביסט געווען א יונגל אבער ביסט מ'האט דיך אריינגעלאזט דארט. יא. און
איז געווען נאך איינער פון מיר כאילו חוץ פון די צען? און האסט אמאל געהאט א הזדמנות צו רעדן מיט רבי חיים? כ'האב געציילט איינמאל זעקס און דרייסיג ווערטער, האט ער אויסגענומען פון מיר, דו האסט געהערט אויף עושה שלום ווי אזוי דארף מען מאכן די בענקל אזוי? נו?
אזוי מיט די פיס כאילו. אהה. ער האט מיר געגעבן אזא ציפ דא, דאס איז א זאך גאר גאר נאדיר, און מיין חבר האט מיר געזאגט עס נישט

האבן אסאך קומען צו מיר, און אמאל האט ער געברענגט, פלעגט ברענגען פאר רבי חיים קאפטענעס מיט מיט זאך מיט דאס, היינט ווען א מענטש ברענגט, ער ברענגט פאר מיר כל מיני קאפטענעס, קעיסער, קענסט קעיסער פון אמעריקע? אוודאי.
ער העלפט אים צו, ער צאלט אים אויס, קעיסער צאלט אים אויס רוב. אויף פון די קאסטן, איך ברענג מיר יעדע פירמע ברענגט מיר א א נייע קאסטן, ס'איז שוין דריי יאר וואס איך באקום א א קאסטן, יעדע יאר א נייע א נייע. מען רעדט פון א נארמאלע שווארצע קאפטן אדער עפעס פירעמדיג? ניין פירעמדיגע.
אוי וואלע, איך קען עס זען? יא יא ווארט איך שיק דיר מען ברענגט עס. וועסט דאס. אוי וואו דאס איז דיין פירענדעקישע. דאס איז פון קיסר אין אמעריקע? ווער איך לאז דא?
איך קלעם עס. זייער שיין. יעצט אז דו די. דאס די זאך פון קיסר. ליפא שמעלצער פלעגט צו מאכן זיינע בעקישעס זיינע שיינע בעקישעס ביי קיסר.

זיי באשטעלן צו די בר מצוה און דאס. איינלאדענען יא. יא האט מען געווען ערב סוכות. אקעי. עס איז געווען איך האב געפרעגט עפעס א שאלה און האט אוועקגעזעצט אויף דעם א בעסן. א בעסן?
יא. אקעי. אויף ברכת כהנים.

מען שאקלט זיך צו אלע זייטן, מען רעדט אביסל מער, דער קאפ ריקט זיך פון א וואנט צו א וואנט.
און דו האסט געשפירט אז פאר דיר קען זיין א סכנה? איך האב געקומען צו אים, ער איז שוין געווען צו שפעט צו ארויסנעמען, ממש לעבן אים, אנגעטון די ספאדיק, געטאנצן מיט מיר, געבעטן א ברכה, קעגן אלעם אין אויטא, געזינגען עפעס. איך בין ממש ממש געווארן. זייער שיין.

דו זאלסט קענען ממשיך זיין, ווייטער זיין בשמחה, ווייטער משמח זיין אנדערע אידן, ווייטער געבן חיזוק פאר אנדערע, און א גרויסן שכוח אז דו האסט מיר געגעבן פון דיין חשוב'ע צייט. כח כח פאר דיר. ברענג פון די במה מיט די מייק צו סלאווארט פריוו פאר די עולם.
נאכאמאל? איך ברענג די מייק צו ארויס פריוו פאר די עולם. יא יא אוודאי, איך וויל אז מענטשן זאלן דיך הערן און הנאה האבן און נעמען חיזוק פון דעם, א גרויסן שכוח.

געמאכט מיט אסאך, געמאכט מיט רבי יצחק דוד גראסמאן, געמאכט מיט אסאך אנדערע מענטשן, אבער כ'האב דיך כסדר געזוכט און מ'איז נישט אנגעקומען ביז היינט, און ס'איז מיר א גרויסער כבוד צו זיצן מיט דיר.
שקויעך פאר דיר. שקויעך צו רבי חזקי טורנהיים פארן ארויף קומען אויף די פאדקעסט, ווי עפרישיעט איט, דאס איז נישט געווען א גרינגע אינטערוויו צו באקומען, ווייל ער איז א בחור ער לערנט אין ישיבה, און ווען איך בין אנגעקומען אין ארץ ישראל בין איך געפארן גלייך פון די עירפארט, די ערשטע סטאפ איז געווען עפעס עסן שנעל, נאכדעם איז מען געפארן צו חזקי'ס הויז, ס'איז געווען שפעט ביינאכט, נאך ער איז אהיים געקומען פון ישיבה האבן מיר געמאכט די עפיסאוד, שכוח ר' חזקי פאר די אלע חיזוק וואס דו גיבסט פאר כלל ישראל, און איך וויל אויך מודיע זיין פאר די עולם אז ר' חזקי'ס משפחה ארבעט זייער שווער כדי אים צו העלפן מיט אלעס, ס'דא אסאך אסאך הוצאות אין שטוב, און אויב איז דא איינער וואס וויל העלפן. קענען זיי שיקן א אימעיל צו, איך גיי יעצט ליינען די אימעיל כדי די עולם זאל וויסן וואו צו שיקן די אימעיל, מען קען שיקן א אימעיל צו letter c נקודה, ס'האט דא א דאט, זירא סעווען סעווען טו וואן טו וואן עט דזשימעיל דאט קאם, איך גיי אויך לייגן אויף די סקרין מ'זאל קענען זעהן, איך וועל לייגן אויך אין די דיסקריפשאן מ'זאל קענען ליינען די אימעיל, דער וואס וויל זיי העלפן אדער רעדן מיט חזקי אפשר בעטן א ברכה אדער עני אנדערע זאך קען זיין בקשר מיט אים, ער וויל אויך קומען קיין אמעריקע אפשר קען מען מאכן אפאר אווענטס פאר אים, איך ווייס נישט, אבער דער וואס וויל זיין בקשר מיט זיין משפחה קען שיקן א אימעיל. און ס'איז כדאי צו וויסן אז חזקי האט געהאט א אינטערעסאנטע מעשה, ס'איז געווען איינער וואס האט געזוכט א ישועה, איר ניט געליינט עפעס אין עמי מעגעזין אז ס'איז דא א בחור חזקי טורנהיים און חזקי האט גערעדט מיט ר' חיים קנייבסקי כסדר וועגן געוויסע שאלות וואס ס'קומט ארויף וויבאלד זיין מצב האט ער געוויסע זאכן וואס ער דארף און אסאך מאל איז דא שאלות ער גערעדט מיט ר' חיים קנייבסקי אסאך מאל און איינע פון די מאל האט ר' חיים אים געזאגט אז ס'איז כדאי אז חזקי זאל באקומען זיין אייגענע ספר תורה ס'וואלט ווען א זייער א גוטע זאך פאר אים אבער פון ווי נעמט מען געלט צו קויפן א ספר תורה האט מען געליינט אין עמי, איינער האט געליינט אין עמי אז חזקי זוכט א ספר תורה, יענע איד האט געדארפט האבן א ישועה, און ער האט באקומען א ספר תורה, ער האט עס געגעבן אלס א מתנה פאר חזקי, חזקי האט אים געגעבן א ברכה, און די איד איז געהאלפן געווארן מיט די ישועה, דער וואס וויל העלפן, זיין בקשר מיט חזקי, די אימעיל איז דארט, פליז געט אין טאטש מיט דעם. אוודאי און אוודאי מוז מען באדאנקען אלע ספאנסערס, סיי מפואר און ללכת און סאוט סייד סענדוויטש שאפ, און ר' מענדי ווייס פון דזשוי רייד, און וועבער טורס, און לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג. און אויך מוז מען באדאנקען אלע צוהערער, אלע וואטשערס, ווי עפרישיעט עוורי וואן אוו יו, יעדע איינס פון ענק וואס הערט אויס, וואטשט די עפיסאודס, שעירט די עפיסאודס, ווי עפרישיעט יו, פליז, איך וואלט זייער שטארק הנאה געהאט ווען די עולם קען זאגן פאר זייערע חברים אז מען הערט אויס און מען וואטשט, אזוי קען מען אריינברענגען מער מענטשן צו משפחת טיף טיף, טענק יו אלל, און אחרון חביב לאמיר באדאנקען די הייליגע באשעפער טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מאכן א עפיסאד יעדע וואך, ס'איז דא דא א טיעם פון מענטשן וואס ארבעטן שווער אויף דעם ס'איז נישט פשוט, ס'איז דא אסאך הוצאות און ס'נעמט אסאך כח און צייט אבער ברוך השם מיט די אייבערשטער'ס הילף זענען אונז מצליח און מ'גייט בעזרת השם ווייטער מצליח זיין, שכוח אייבערשטער! שקויעך צו ענק אלע, שקויעך צו די ספאנסערס, שקויעך חזקי. האטס אלע א לעכטיגע וואך א פרייליכע וואך, א וואך פון ישועות און רפואות, גוטע בשורות און מען וועט זיך זעהן בעזרת השם נעקסטע וואך מיט נאך א פרישע עפיסאוד פון טיף טיף. טענק יו אלל ענד סי יו לעיטער.